Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Jerita keterubah kitai baka ke malam tu ti dipedua siku uchuh asal ari pelilih menua Semanggang ti udah ditapi iya deriba siku aja ari Kuching ke Sibu ketegal pengawa. Nyadi batang pengawa uchuh tu enda nyentuk dipadah ke iya. Baka selama, turai iya udah diserurek ayu baru bebuai ke leka jaku inyau enggau spil ti enda menuku lalu disilih ayu ngena leka jaku Iban adap ke menua ulu kitu. Ini ngena nama Munai nyadi ke nama karung uchu tu. Munai orang ari Seri Aman gawa ba Kuching. Bisi deh lemai siti maya pengerami Hungry Ghost bala menyadi kitai bangsa China. Enda mukai-mukai, munai bisi nerima berita ti enda tentu menukui ga, kebuah pia laban siku ari orang ti gawa ba sebengkah opis ba Sibu udah nadai ketegal sidin. Nyadi munai diasuh ketuai sida iya nyilih penuduk tudah ti nadai nya. Enda lama nganti opis. Sida bulih orang baru kira seminggu dua pia meh uchu. Tembu beradu semua, jam pen udah manggai ngagai pukul enam tiga puluh lemai. Ari ba menua Kuching maya nya kenu ku munai uchu. Manah pia mega entuka mega mayuh laban rambau maya nya ari minggu kena ke.

Enda tentu takut ko utai ucau. Ari mit munya kenu ko tudah tuai munai, iya sigi rindu bebakih enggau sida ke lelaki. Dipandak ke jerita, malam nya munai berasai enda nyamai ati laban entuka orang ti enggau munai berimbas. Enda ga nadai tang kurang. Taja pia ko kita ucau, munai enda berasai takut gele apa semua. Lagu raban Scorpion pasang munai ti udah di download iya ba YouTube. Lebuh maya, empai bangat lama udah mansa serian enda mukai-mukai ari penujan. Beri munai dua puluh lima darjah celsius aja penyelap ikun tuka iya. Nya berasai chelap spek munai ko kita ucho malam nya. Mun ai ngetu enda lama laban deka ngulihka baju panjai ti dihanger iya ba tisi pintu penuduk belakang. Ngetu tisi jalai ba simpang empi pan Borneo meh tudah tuai mun ai ku kita uchu. Endua nya enda temu mun ai ba sitak ni bagi. Bisi ga sebuah dua entuka ngerimbas mua ari jalai seberai. Udah tembu bekena ke baju panjai, Munai pen mupuk baru nampung pejalai iya. Jam nyau ke pukul semilan tiga puluh malam maya nya ko kita ucau. Ati diri meh tudah Munai deriba malam nya. Nyau enda berasai, udah datai ba pelilih menua Seri Aman. Enda mukai-mukai ari pen ujan baru. Naka iya pemangat-mangat ko kita ucau. Enda tentu dipeda munai jalai alun. Pengelaju untuka munai maya nya kira tiga puluh ngagai empat puluh kilometer sejam aja. Jalai alun enda tentu dipeda tudah munai laban iya ti bekena ke gelang mata. Merinsa udud riba malam nya kelebih agi maya hari ujan pia ku tudah Tuai Munai Ucho. Pemuas ti begadai-gadai mai entuka peda munai Signboard Bukit Begunan. Baru deka nanjak bukit nya tudah munai. Peda iya ari jauh. Bisi siku orang bejalai kaki. Enda bepayung apa semua. Orang ti bejalai nya tadi dipeda munai bebaju chelum bisi lengkang burak ba senentang lengan sepiak-sepiak. Muto urang nya Honda C tujuh puluh kelia munya ucau. Ukai nama munai lala muto nya ko kita ucau. Laban napai munai bisi muto sebaka sekali baka nya curak biru burak. Kasih andal. Ari mu mangat nya ujan enda bepayung semua. Pia ko munai bejako kediri dalam tuka. Begadai-gadai munai mansa orang nya tadi nangi ke orang nya kena peciak ai. Udah munai ngilah orang nya tadi, kira nyau ke betengan bukit begunan nya peda munai. Orang nya baru ga ngena muto ti sama. Apu engka salah peda. Pia ku munai bejako kediri benyamai ati diri meh. Nya ko kita ucau. Munai pun bela buah enda nyamai ati. Taja pia, munai enda ga ngemanaka nya enal laban nemu diri begelang mata. Engka salah kelala pia kenu saga manah ati munai. Kira ke sepenikau mentu ka munai deka manggai ba tuchung bukit bangunan nya. Peda munai, orang ti ngena muto Honda C70 nya tadi bisi baru ba kaki bukit enggau ba tengan bukit tadi. Enda patut sekali mata aku bangat salah. Orang ti dipansa aku tiga kali maya niki bukit nya iya nya orang ti sama. Pia ku munai bejaku kediri ba dalam mentuka ku kita Uchau. Enda takut ke nuan nya aku. Enti nuan agi ngachau aku. Nuan legi ku lantak. Pia ku munai bejaku Inggau Muchau sereta ringat. Maya ti nurun bukit nya ku kita Uchu kira ke betengan meh udah. Peda munai. Utai nya tadi Tang sekali tu ku kita uchu, orang nya nunga ke mua enda baka iya ti tiga kali bepansa enggau munai sebedau nya ti melakangka munai. Maya ti berimbas, dia meh orang nya malik ngagai munai ku kita uchu. Peda munai Mua orang nya tak naka-naka iya penyai. Rang iya ga nadai, mata ga nyau kayu-kayu baka ke deka labuh. Tak manjung meh tudah munai naka iya pengingau ko kita Ucho. Enda berasai, entuka munai pen nyau tepawah tama parit mua ari kiba penurun bukit. Utai dipeda munai pen lalu petang tegayam. Entuka munai sidin lalu ping. Perabung iya ke baruh tayal ke atas. Asai ke jenak endar munai tinduk kenu ku tudah. Ninga apa-apa saja munyi misin. Maya munai ti muka mata begadai-gadai. Nemu nya misin meda pejalai tauka ngidup ke seput ba sepital. Baru munai nemu diri empu ba bilik sepital. Puji Tuhan ku kita ucuk laban ucuk munai nadai apa nama. Semina bisi bakal mimit ba sebelah kening enggau berang iya. Lemai nya mega munai lalu pansut ari sepital Sri Aman lalu dibai bala iya pulai ke Kuching baru. Nyi ucuk naka tu aja cherita ucuk munai. Arap ke tau nyadi tenggau serta lalau pengidup ba dunya injau. Kitai durah durah kerah kerah sigai udu bulih pemedih. Diau diri kitai ucau. Ni naka penti pemali aki ini anang kelalu ngai nguna laban kachang ari munya sigai enda kala manih. Nya aja jerita kitai ti keterubah ucau. Kitai mindah ngagai jerita kitai ti ke penudi baka ke malam tu ucau. Jerita ti ditapi ari siku ucau lebuh maya seduai melaki bini nganak bala iya ti Sabung jadi ba Serian nujah pan Bunio malam hari. Ini ngena nama Juno nyadika nama karung ucuk tu. Turai ucuk Juno udah diserurik baka turai bala ucuk selama tu mega, bebuaika leka jaku Injau sereta Sepil ti enda menuku ngambika leka jaku ti dikena ba ruai kitai enggau naka ulih ngemeratka enda kurang ari tikas semilan puluh peratus Endang iya leka jaku bangsa Iban kelebih agi jaku Iban adap ke menua ulu tunga ke seradak sungai. Rambau maya anak madik Juna sabung jadi ba menua Serian. Jerita tu nyadi kena ke tiga puluh hari bulan lima taun dua ribu dua puluh empat gawai tu empai lama. Niu cu, baru amat utai tu nyadi. Juna la un bulih ke misi ketegal ti Nadai orang enggau iya besilih. Nyadi uchu Juna tu kereja ba sebengkah opis ba Wisma Sanyan Sibu. Bala anak seduai udah dibai apai seduai indai Juna pulai ke Machan laban ti gila manik ai sungai. Tinggal meh seduai melaki bini iya aja ba rumah sida ba Sibu Jaya din. Indai Tuai Juno nyadi indu misi ba Hospital Besai Sibu. Pulai ngagai batang jerita kitai uchu ngeningka penyelai utai ti udah nyadi sebedau seduai melaki bini nurun ari rumah. Nemu kita uchu pagar endur paking temu tu nukangka diri nadai ribut nadai apa nama peda begadai-gadai tukang. Seduai melaki bini ti meda utai baka nya bela beperening pangan diri laban enti ukai ribut balat jamai amat enda tetukangka pagar juna nya ko kita uchu laban insil iya betegal tusah ka tukang enti enda diju jamai amat pia ko tudah tuai uchu. Jam nyu semak ka pukul semilan malam. Sigi nyadang diri laun laban enggai segaut pia, ku jaku. Dipandak ke jerita, mensia nya bebulu aja betengah ke jalai alun maya nya laban ti bela mulai ke diri ngagai menua diri empu meh jara. Mujur meh pejalai seduai melaki bini malam nya nadai berasai nyelai apa nama. Enda ngetu seduai bai Juna laban Juna ti Ngenangka jalai benung pemanah iya. Laju enda enda ga lubah enda enda. Umbas iya meh lapan puluh ngagai semilan puluh kilometer sejam aja. Datai ba senentang jalai petang nadai api, belubah agi ga tudah juna. Kira ke nyau semak deka tama menua adap ke Semanggang. Enda mukai-mukai, bini Juna lalu bejaku munyi tu ku kita uchu. Bisi bukit sigi mayuh antu ku orang wai. Pia ku bini iya ngenyit bejaku. Meda bini iya tadi udah bekuruh. Apu mulut deh nya. Ko ati Juno din semina mulut enda nyebut. Amat te kuring leka mata Juno merening mua tudah bini nya ko kita Ucau. Nemu ga tudah tuai reti perening Juno. Badu bini iya bejaku enda engkeretik agai. Empai bangat lama tudah bini Juno munyi nya. Kira bisi ngelima tauka sepuluh minit pia peda Juno ari jauh kena panchar api entuka. Tau mayuh raban mensia bejalai bentuda udi. Niti jalai mua ari kiba. Nama main sida tu beraban-raban tengah malam baka tu? Pia ku bini Juna bejako ari sepiak. Enda tau enda ngerara utai. Nyelai udu mulut. Pia ku Juna dalam ati. Engka orang abang. Pia ku Juna ga nyaut bini iya. Selo Juna entuka maya mansa orang ti bejalai beraban nya tadi. Iya meh benung mansa sida. Peda Juna sida ti bejalai beraban nya tadi, ta ngesan lungun ku kita uchu. Orang anyung antu. Pia ku bini Juna ga. Bini iya berentak agi meda laban semak ari cheremin bini iya muat ari kiba. Jam maya nya nyau lalu pukul satu dini hari. Semak puku dua ku kita ucau. Nama baju tanjut sida sebaka magang wai? Tanjut panak celum baju burak magang. Pia ku bini Juna ucau. Ati Juna da begeremai ninga bini iya munyi nya. Enda berasai nya basah kening tudah Juna ku kita ucau laban peluh taja ikun tuka Ford Ranger seduai iya Tau naka iya penyelap. Enda berasai jari Juna nyau gegetak. Asai ke enda ngenggam steering asai speed Juna maya nya ku kita ucau. Bekeni mua sida iya? pia ku Juna ga nanya tudah bini iya. Enda dipeda laban sida nensamka mua magang. Ninga bini iya munyi nya, Spek Juna bulu jari iya nyau nyeregok magang ku kita ucok. Bulu pegok mega baka nya. Buk asai ke bediri baka tangkap karan. Pala berat asai iya. Juna enda munyi aja, ati dia enda nemu tunga ka nusi kenu ku tudah tuai ucok Juna. Mutek ke enda meletup semak ku jako. Bini Juna lalu enda nemu utai sekali. Kira bini iya, sida nya mensia ngayuh antu. Nya meh ko Juna ko kita ucau. Bini iya enda beratika pendiau sida nya sereta jam sida nya ngayuh antu mekang-mekang. Sebut bege utai bukai ko kita ucau. Kati ko bini Juno enda berunding sida ti nganjung hantu nya tadi bejalai malam hari enda beapi. Mensia nemu bisi mata malam, kenu ku Juno mutap uchu. Enda bangat lama udah mansa sida ti nganjung hantu nya tadi, seduai melaki bini pen nanjak Bukit Bengunan. Lalu bedau betengan bukit nya ditanjak sepi Juno bedegum tunga ke bakit entuka baka orang Ngempas ke utai. Berumban tu udah Juno merening jeremin tilik belakang. Nemu kita uchu nama utai dipeda Juno ba bakit entuka iya. Juno meda lungu enti disan sida nya tadi degi-degi ba bakit entuka iya. Akai-akai ku kita uchu. Tang utai ti nyelai kenu ku Juno uchu, bini iya. Nadai ngasai ke utai nya. Tambah mega, bini Juna enda meda utai ku Juna. Nyelai amat utai ti nyadi malam nya kenu ku tudah uchu Juna. Kebuah pia ku kita uchu, laban Juna bisi ngasuh tudah bini iya malik tunga bakit entuka. Tang meh, bini iya nadai meda utai ku bini iya. Juno madahka bini iya, Juno tu meda lungun benung degigi ba bakit belakang tuka seduai. Enda ulih enda gegetak patung tudah tuai Juno ko kita uchu. Meda utai ti bangat ngeraya nya nundi tudah tuai. Uji pasang lagu sembayang wai ka ngantuk mata. Pia ko Juno madahka bini iya, ngasuh bini iya masang lagu sembayang. Peda Juna bini iya. Ada nyulit-nyulit utai baka iPad ba dashboard entuka seduai iya dia begigaka lagu orang semayang tauka lagu rohani. Ka sekali nya aja ga Juna merening bakit belakang. Laban. Sengudah meda lungun ba bakit belakang nya tadi, Juno semina beratika jalai nangika entuka seduai tepawah bai ati kesal. Pia mega nyau lemi asai patung, kenu ku tudah tuai. Puji Tuhan munyi ku utai uchu. Laban seduai melaki bini pen manggai ba tuchung bukit begunan nya lalu nurun begadai-gadai. Bisi mega siti dua entuka enggau bepansa muai ari jalai sepiak kanan. Bisi berasai lantang seput asai sepi tudah tuai. Nya meh utai ti baru iya ditapi Juna pengelama udah idup kenu ku tudah tuai Ucho. Anak nya udah bujang dara magang. Enti suba, nadai entu ba dunya tu. Bulok magang kenu ku uco Juno tu iya empu udah ngasai ke diri munyi ko utai baru nemu peninggi langit. Pia kenu ko tudah tuai uco. Ne naka tu aja jerita kitai baka ke malam tu uco. Nya aja ari ini